Salam dostlar, bu gün Blender sapaklarymyzyň dördünjisi bilen dowam edýäs. Bu günki sapagymyzda obýektleri nädip saýlamaly, obýektleri nädip Viewport ekranyna çagyrmaly we obýektleriň nähili görnüşleriniň bardygyna çenlä şolaryň hemmesini şu günki sapagymyzda seredip geçeris. Birinji şu wagt Viewport ekranymyzda bir kamera, bir cube we bir light bar. we ony biz şul Viewport ekranymyzda nämeleriň bardygyny Outliner bölümimizde görýäs. Outliner bölümimizde şu wagt Cube saýladym, ine Cube-yň bardygyny görkezýär, Camera saýladym, Camera-yň bardygyny, Light saýladym, Light-yň bardygyny, ýagny yşygymyzyň bardygyny görkezýär. Indi obýektleri köpçülikleýin saýlamak üçin ine bärde Select basýas we Select ine All Select All diýsek, Viewport ekranymyzdaky hemme obýektleri saýlaýarys. Ýa-da Select None diýip bolsa, Select None diýsek, saýlan obýektlerimizi atmen edýäris. Ine, ine bärde-de görşüňiz ýaly, saýlanan obýektleriň hemmesini atmen etdik. Onuň başgaça shortkeýsleri bar, ýagny gysga ýoly bar. Ýagny, klawiaturadan A harpy bassak, Hemme obýektlerimizi saýlaýas. A A harpa iki gezek bassak, saýlanan obýektleriň hemmesini atmen edýär. A harpa basyp saýlaýas. Ýa-da Alt A basyp, hemme saýlanan obýektleri atmen hem edibilýär. Indi Viewport ekranymyza nädip obýektleri çagyrmaly? Viewport ekranymyza obýektleri çagyrmak üçin ine Add basýas we bärde obýektleriň ine ähli görnüşleri bize görkezilen. Munuň başgaça gysga ýoly Shift A. Ýagny, häzir size bärden görkezýän. Häzir hemme obýektlerimizi pozýas. Viewport ekranynda obýektleri çagyrmak üçin Shift A gysga ýoluny ulanýas. Bu ýerde esasan biziň viewporta çagyryp biljek obýektlerimiz bar. Birinji mesh, meshler bolanda, ýagny feýsleri bar bolan obýektler. Olara, mysal üçin, kýub, sirkl, UV sfera, ekosfera, slindr, konus, torus ýalak birnäçe görnüşleri bar. Körwler bolanda, körwler egri obýektler, ondan başga surfaceler, ýörite ýüzleý feýsler bolýar Blenderda. Şolary çagyrmak üçin surfaceler, metabollar, meta obýektler, tekst bolanda, tekst çagyryp bilýäs, mysal üçin, bir meselem diýeli, bir kafeşkaň Suduryny ýasadyk we oň ýokarsyna şoň kafeniň adyny ýazjak bolýas meselen. Şonda tekst ulanyp bilýäs. Ondan başga volum tüsse, bug ýaly effektler üçin goşulýar esasan. Grace pencil, grace pencil-de esasan 2D Çyzgylary, grafikalary ýerine ýetiremizde ulanýas. Armeçurlar. Armeçurlar esasy adam ýa-da beýleki hereketli obýektler üçin skelet goşamyzda ulanýas köplenç ýagdaýda. Letis. Letis bolanda, ýagny setka esasan modelleme üçin kömekçi obýektlerimiziň biri bolup durýar, empty. Empty obýektleri bir-birine baglamak we kömekçi obýektler bolup gitýär-de, ýagny ýöne render alanymyzda bular hiç hili görünmeýär. Image, image bolanda, mysal üçin, suratlar, ýagny, meselem, render aljak bolýarys diýeli, şol renderimiziň arka ýüzüne surat ýerleşdirip bilýäris, ine, background-yna surat ýerleşdirip bilýäris ýa-da referans üçin-de ulanylp bilýär. Mysal üçin, meselem diýeli, bir ýaýyň ýa bolmasa-da bir başga bir şekili döretjek bolsak, şoň arka ýüzünde şo suraty goýup, bäri ýüzünden biz şo suratyň ýüzüni yzarlap, şol obýekti özümizem ýasap bilýäs. Light, lighting bolanda, ýagny yşyklar, mysal üçin point, nokat yşyklary, gün, spot, array ýaly birnäçe yşyklaryň görnüşleri bar. Light probe. Light probe bolanda, ýagny şu ýokardaky döreden yşyklarymyzyň ugurlaryny belli bir derejede ugrukdyrmak üçin, ýagny sfera bolanda, mysal üçin, ýapyk prostranstwada yşyklaryň ugruny ugrukdyrmak we plane bolanda, ýagny açyk prostranstwada, ýagny şunuň ýaly yşyklaryň ugruny ugrukdyrmak üçin ulanylýar. Kamera bolanda, ýagny render alamyzda, animasiýalary ýa-da suratlary render alamyzda kamera hökmany suratda gerek bolýar, kameralar şoň üçin spikerler bolanda kolonkalar ýagny biz meselem diýeli animasiýa döredip otyrys, şol animasiýany şuň üsti bilen şoňa ses berip bilýäs. Force field, force field bolanda ýagny simulýasiýa obýektleri. Simulýasiýa obýektlerinde esasan tan effektler bar, şemal, Turbulence ýa-da Force ýaly birnäçe Collection Intents bolanda, Collection Intents ýagny obýektleri esasan bir kolleksiýa üýşüremizde ulanýas. Ine dostlar şunuň bilen Blender sapaklarymyzyň dördünjisini geçip gutarýas. Kanalymyza laýk basyň, kommentariýa ýazyň, agza bolmagam ýadyňyzdan çykarmaň, hoş sag boluň.